Croeso i'r sesiwn nesaf yn ein myfyrdodau. Yn rhan o'r gyfres sydd yn sôn am yr apostolion, pan roedden nhw'n ddisgyblion. Philip yw'r ffocws y tro hwn, ac i bwrpas ein darllen ni, beth am ddarllen ychydig adnodau yn Efengyl Ioan, pennod deuddeg, a'r adnodau ugain dros dauddeg chwech. Gawn ni wyddio. Arglwydd, trown at ein darlleniad heddi, a gweld person di nod, ond ffyddlon i'w ffrindiau, ac yn barod ei gymwynas. Helpa ni weld ein hunain yn y darlleniad, a gweddïwn y cawn ein hysbrydoli i fod yn gyflwynydd pobl i efengyl Iesu. Amen. Yn groes i'r disgwyl, prin yw'r cyfeiriadu at lawer o'r disgyblion, ac fel Andreas, roedd Philip yr apostol yn gyson bresennol yn yr hanes. Oni wnaeth yr efengylwyr nodi llawer o'i stori bersonol e? Roedd Philip, fel Pedr ac Ioan, yn dod i bentref Bethseida, ac roedd gydag Andreas wrth gyflwyno Nathanael i'r Iesu. Yn y benod gyntaf o Fengil Ioan, dywedir i'r Iesu wahodd Philip i'w ddilyn, a gwelodd yntau Nathaniel a dweud wrtho ei bod wedi dod o hyd i'r hwn oedd Moses yn sôn amdano gynt. Wedi Philip ddweud wrth ei gyfaill fod Iesu yn dod o Nazareth, dywedodd Nathanael, A all dim da ddod o Nazareth? Ac ymateb Philip oedd, Der yn flaen a chan, der ei weld e. Nawr, mae'n hawdd cymysgu Philip yr apostol gyda Philip yr efengylydd. Ond pwysau'r esbonwyr mae dau berson gwahanol o'n nhw, meddyliwch chi. Gan ei fod ag enw Groegaidd, tybiai rhai ei fod o dras Roegaidd, a mentrodd eraill awgrymu ei fod yn siarad yr iaith honno hefyd. Nid oes sicrwydd o'r pethau hyn, Ond yn ein darlleniad heddi, gwelir bod nifer o Roegiaid wedi dod o hyd iddo ac yn holi am Iesu. Gwnaeth Philip ei dwyn at Andreas, ac i hwnnw fynd â'r ymholwyr estron yma at Iesu Grist. Fel yn hanes Philip yr Efengylydd, penod wyth o lyfr yr Acte, a hanes yr Einych o Ethiopia yna. Roedd y genhadaeth gynnar yn cael ei gwneud fel cyflwyno Iesu i eraill, a chyflwyno'r eraill i Iesu. Eglurir mai ystyr enw Philip oedd carwr ceffylau, ac mae anifail, mae'r anifail hwnnw yn cludo pobl ac yn tynnu cerbyd. Prin bod y ceffyl ohono'i hunan yn dwyn sylw, ond yn yr hyn y mae'n ei gario neu'n ei gludo, dyna sy'n bwysig. Yn hanes yr Apostol, gwelodd ei swyddogaeth i fod yn gludwr neges ac yn gyflwynydd eraill i berson roedd wedi derbyn Iesu'n arglwydd ac yn waredwr. Ac ef i farw, fel llawer iawn o'r apostolion eraill, er mwyn Iesu. Nawr, bydd Cristnogion yn aml yn teimlo na allant gynnal y dadl gyda rhywun arall sydd yn llawn arglwyddiadau, yn gwybod popeth ac yn negyddol i'r ffydd Gristnogol. Bydd y gwybyddus yn llawn hyder yn ei dealltwriaeth ei hunain ac yn credu bod ei allu academaidd efallai, neu ei ddawn i ddadle yn drech nag unrhyw dystiolaeth Gristnogol. Maen nhw'n frith, credwch fi. Dyna pryd bydd gair Philip i Nathanael yn gymorth. Dere mlaen i weld. Os chi'n y gogledd, tyrd. Dywedir yn Saesneg fod gwerth y pwdin i'w brofi wrth ei flasu. A bydd y Cristion yn profi eu bwynt, nid gydag rhethreg ei ddadleuon, ond drwy dystion syml a diymhongar, ei fod wedi profi arlwy Iesu ac yn gwybod ei fod yn llesol iddo. Bydd y mwyafrif o Gristnogion yn synhwyro nad ydynt yn ddigon abal i argyhoeddi person arall. Ond gall pob un ohonon ni fod yn dywyswyr i'r sawl sy'n ymholi i ddod at gwmni Iesu. Efallai nad Philip ddaeth ar y Groegiad at Iesu yn uniongyrchol, ond ei ddwyn at berson fel Andreas, a gadael i hwnnw fynd â'r ymholwyr y cam ola. Nawr, roedd yr hwn a garodd geffylau yn gwybod yn dda am horsepower. Tra bydd yr apostolion lleiaf amlwg yn gwybod rhywbeth am rym y cariad a brofwyd yn Iesu, a gwybod fod grym yr atgyfodiad yn gwbl absolute ym mherson Ein Gwaredwr. Beth yw'ch rôl chi, tybed? Ai cyflwynwyr, ai tywyswyr, ai siaradwyr yn y set flan? Sdim ots ar ddiwedd y dydd. Ond bod ni gyd yn gwneud beth gallwn ni er mwyn hyrwyddo cenhadaeth yr eglwys a cenhadaeth yr efengyl. Lle ry'n ni? Beth am rhannu garw weddi? Arglwydd, bydd pob un ohonom yn sylweddoli'n gwendid ac yn gofyn am nerth yn ôl y dydd. Bydd y rhain, rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n annigonol i fod yn genhadon Crist. Ac wrth gofio didwylledd cyfraniad Philip, gallwn fentro i gyflwyno rhywun arall at Iesu. Helpa ni i wneud hynny heddi ac yn ystod y flwyddyn a ddaw. Amen.